Eý, Ýahýa! diýipdir. Eý, ýaş oglan, saňa nesihat aýdaýyn diýipdir. Hazreti Ýahýa aýdypdyr, Kezepte diýipdir. Ente la tensahuni, walakin ahbirni an bani Adam. Eý, Allanyň duşmany, ýalan sözlediň, ýalan aýtdyň diýipdir. Seň nesihatyň bolmaz diýipdir. Ýöne aýtjak bolsaň, şu adam oglanlaryndan aýdaga diýipdir, tejribäňden diýipdir. Sen näme nesihat aýtsaň-da biderek zat aýdarsyň diýipdir. Ýöne şu adam oglanlardan gürrüň bera diýipdir. Onda şu adamlar üç tüýsli diýipdir. Bila ma'sumun fahum mislaka la naqdiru minhum ala şey. Adamlaň bir bölege pygambarlar diýipdir. Olara biz hiç zat aýdyp başaramyzak diýipdir. Her ýere çörňeşýäs, olar alyp çykýar diýipdir. Ýahýa pygambar aýdypdyr. Meni bir azdyryp bilen wagtyň boldumy diýipdir. Azdyryp bilmedim, ýöne bir gün sogapdan alyp galdym sen diýipdir. Günä etdirip başarym ýa-da pygambarlara. Näme boldy diýipdir. Onda bir gün agşam nahar şam diýäsde. Agşam gaza nahar iýeňde şony süýji kökezdim şony käriräk iýdiň we hemişe okaýan namazlaň okyp bilmän ýatyp galdyň diýipdir. Şonda bäh bir ýahýany ýatyrdym bir gije, ybadatdan alyp galdym diýip, şo bir senden bir şyr alyp bildim diýipdir.

Ýene bir tüýsli adamlar bar, olar bize hiç zähmeti ýok diýipdir. Oglanjyklar top oýnaýşýar, olar halanjyra zyňýas diýipdir. Olara şeýtan gerek däl diýipdir, özleri şeýtan bolugly diýipdir. Eýni top ýaly içi ýelli adamlar, burny ýelli adamlar ýa pulumma, ýa ma, ýa ýaňky zatlamma diýip. Fakat menlik kesip bäler diýipdir. Olara halan kefinini aýtdyrtýas diýipdir.

Mydam-da zeýrendirýäs diýipdir. Haý, mydam meňki-de şeýle diýdirýäs diýipdir. Ol okan haramlary oň dilinden halal diýdiräýýäs diýipdir. Ol okan halal zatlary-da haram boljak bolsa, şuny haram etmeli-la diýip, agzyna aýtdyrdaýýas. Ony halan jüre çöwüp-bäs ony diýipdir. Burny ýelli adamlar bar diýipdir. Rahatjak diýipdir. Olaň özi şeýtan mollaguly bir burny ýellendirip goýbereňde näçe wagty bolýa diýipdir. Ine bu ikilenji diýipdir. Üç tüýsli adam, biri pygamberler, olaň ajysyny aýdyp başarmadyk. Ikilenjisi halam zetdirýäs diýipdir. Emma üçülenji Fehuve eşeddül esnafi aleyna. Biziň gyn görýänimiz şu diýipdir. Bize heýwir agyr gelýär şu üçülenji diýipdir.

Oňa günäden soň bir halwata barýar, eý jan Hudaý ýalňyşdym men bagyşla diýýär. Zähmetlemez hiç bolýar diýipdir. Biz ýene muňa çörňeşýäs, ýene günä etdirýäs diýipdir. Bir ýene bir azan eşitýär, mesjid görýär, Kur'an görýär, wagyz eşitýär, nesihat eşitýär. Eý jan Hudaý men bagyşla diýýär diýipdir. Biz ýene muny günä etdirýäs diýipdir. Bir ýene günä etýär, ýene-de Hudaýa men bagyşla diýip aýdýar diýipdir. Bizem mundan naumyt bolamyzak diýipdir. Ýöne maksadymyza-da ýetemizak, bize agyr gelýän şu bölek diýipdir. Biz muňa günä etdirýäs diýipdir. Hudaýyň rahmaty kän, ýöne Hudaýa meni bagyşla, meni gapyňdan aýyrma diýip dileýär diýipdir. Eý jemaat, şoldur şu mana gürrüňler üstünden geçip barýas. Ay men kän günä etdim, Hudaýdan utanýan, Hudaýdan utansyň, toba girmeli. Şeytan waswas etýärdi, sen Hudaýdan utan diýip. Hudaýa men bagşyla diýip, utansyň estagfirullah kärräk aýtmaly. Güne 70 şedige jaý bar diýerleri hak gürrüňde. Şon Nebi Ekrem aýdypdyr. Kime Päli salym, bizar gün Güneba günä etmeden. Ýöne ýalňyşýa, haý diýip bilenok, Baý wagyz eşitýä, bir topar oglanlar aýdýa-da, Aglaýas doga edip diýä, ýene ýalňyşyp şo günäni edýäs diýä. Şeýtana allanyp, şeýtana meňzeşe allanyp-da, tobasyny äpberamasyn. Allah, Allah diýmesin, äpberamasyn. Estagfirullah diýmesin äpbermesin. Şudur şuna dünýeden ötüp gitse, kyýamatda ak adamlaryň güruhundan girjekdir. Aý o jüre toban masgara etdigiň bolýaki diýse biri, ol ýüreginde ýalançylyk bolsa şeýle. Ýüreginde bizar güni bar, ýaňky ýanak ýalbaryp ýalbaryp Hudaýa meni sakla meni diýip duran adam, Ol päli salym. Ol Allaň dosty. Ol çyn musulman adam. Ine ak gürrüň açyklanp dur-da. Ine niýeti salymlyk. Indi hamana ýene ýaňky gürrüňi aýdaýyn. Iblis aýagyna kakyp gidipdir-de, Wä men ýalňyşardym, men biderek iş etipdirin diýen bolsa, ýo ol pälini üýtgedip barýar. Aýdypdyr ferişteleň ahynda girip, Şuňa jan inip üýtgese men şuň başynda bar diýipdir. Gözi päli harap-da. Şu näme çikare bolmaly? Bu saňa näme şuň çikare bolmagy? Meger mesulmy? Meger sen soraljakmy şo barada? Sen öz özüň bilen Hudaýyň arasyny dogurlamalyda. Allah bilen araň nurly salim etmelida. Hudaý bilen sen öz araň dogurlamalyda. Bu sen özüň soraljak. Ahyrky gürrüňde Hazreti Najaşiden aýdaýyn, oňam inşallah indiki hepde Hazreti Adamyň gürrüňiniň yzyny alyp gideris. Hazreti Najaşi radiyallahu taala anh

Padyşa, efrigy, etýopyly, habeşeli, gara doganlardan we kyýamat mahşer meýdanynda hezreti Bilal ýanak ýüzi ak bolup turjaklardan. Allanyň dosty Hazreti Nejaşi. Bir gün muňa bir hoş habar gelipdir. Eý erzişli, bahaly, gymmatly eginbaşlarda Eginlimiş, geýiglimiş. Teberrük okap bereýin. Duhile alen Najaşi razyýallahu taala anh fi akibi ni'metin we aleyhi atlas we huve mursil. Heý bahaly egin başlary geýigli tagtyň üstünde oturan ýöne mübärek kellesini etek edip sallanyp oturanmyş. Bir zada narahat ýaly bolup. Fekale ba'dul kavm, Eyyuhel melik, evelem tunbi'ne an kad suriyte? Ey patyşa diýipdirler. Hoşdugyňy bize bellesene diýipdir. Hoş habar bilen geldik diýipdir. Ey patyşa, sana bir hoş habar bilen geldik. Bir hey bir keýpçilik boldy diýdi bir bir böküşip duran ýanak, bir zyňyşyp duran ýanak bir hoşluk daşyňa çyksyn-da diýipdir. Ol Allanyň dosty aýdypdyr.

Rawahu Ibn Abi Dünýä. Eý bendäm, saňa bir nygmat bersem, şony tekepbirlik bilen käbir alma diýipdir. Şony mellik bilen käbir alma diýipdir. Bu men öz gelmelisi maňa bolmalysy şylahym diýýärmi diýipdir. Bizde bir keýfini göreýin-le dünýäň diýip-de o barnama girama diýipdir. Eý, bendäm, saňa bir nygmat bersem, şony heýwiri ejizlik bilen, pespälçilik bilen, fürütenlik bilen ýüregiňi Allaň huzuryna salyp-da, Hudaýyň beren nygmaty dabi diýip täwil al, nygmaty uzak bererin, kyýamadyňa-da zereri bolmaz diýipdir. Şol gelen mübärek derman söze amal etdigim bolsun diýip, Allahy Züljelalyn azamaty ýadyma düşüp, Hudaý bu nygmaty berendir diýip, tekepbirlik bolagamazsyn diýip we beýleki töwregimdäkilere ders bolsun diýip, kelläme etek sallap duranym şondan çürin diýipdir. Pespälçilik kökezeýin diýip, bir däde, bir ene, bir öýüň ulakany, bir jowan oglan, bu her kimki bolsun, Allah bir nygmat berende, ýagny näme, bu gürrüň bu mahala näme repti bar? Kamyl şu gürrüňe reptli. Eliňe nygmat gelende, Wah, päliň üýtgamasyn diýdigi. Eliňe bir gudrat gelende, zor gelende, pul gelende, ýa her bir zat gelsin. Hä, indi meň nobam diýip-de, niýetiňi üýtged ama, diýdigi. Içiňdäki ozal aýlap berenje arassalygyňy üýtged ama diýdigi. Allaň gapysly, Allahy Züljelalyn gapysyna ýykylyşyňy artdyrsaň artdyr, kemeltme diýdigi. Ýaradan eýämiz Hudaý Taala ýaşaýşyňyzy nur-imandan doly etsin.